Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Battle Podcast mam Gilles a mam Pit. A mir hunn haut ronn zwee Gäscht bei eis, an zwar den Yann an de Luc vun der Band Mind Patrol. Gudde Moien dir zwee. Salut. Ahoi.
Gudde Mëtten. Gudde Mëtten, schéin Iech hei ze hunn. Dass cool dat der derbei komm sidd, dat der bei eis matmaacht an jo wollten haut e bëssen iwwert Iech schwätzen, iwwer Mind Patrol schwätzen, wéi wéi alles zustane komm ass, e bësse méi iwwer Iech gewuer ginn an iwwert ären neien Album, deen elo lescht Joer erauskomm ass, Ikaria an jo fänke mer vläicht emol un, wéi wéi ass Mind Patrol zustane komm? Wéi hutt der iech gegrënnt? Wéi ass dat alles geschitt? Ma dat war op der Uni geschitt. Um Ufank war et als Studioprojet. Dat haten den eisen fréiere Gittarist de Xavier an ech zu zwee gegrënnt, wëll mer Bock haten e Konzeptalbum ze schreiwen, deen vun engem Genre an den aneren danzt, fir dat einfach mol esou probéieren. Mir sinn domat natierlech och ferm op d'Schnëss geflunn, mee et huet awer Spaass gemaach an iergendwann war dann och eng voll Band dohannert, voll an all Sënn. An jo, hu mer halt weider Musek gemaach a probéieren halt mat all Album awer e bësse méi lauschterbar ze ginn.
Ja wa wann ech lo muss so fir raus ka soen schmengen ähm, mé si jo plus minus all an enger alters sport. Mee der sieht jo och an enger Zäit grous ginn, wou de lëtzebuergesche Metal jo awer do ware vill vill bekannte Bands, vill gutt Bands a vill Bands zu Meer alleguerte mengen ech och intensiv geläuschtert hunn. Wéi stéchs de dann do eraus? Wat sinn deng Motivatiounen dozou ze soen, Wow, ech wëll et elo aneschters, vläit besser, vläit méi innovativ maachen wéi déi? Ech mengen, du hues et ugeschwat mat konzeptuell ze schaffen a verschidde Genren ze mëschen oder da vläit och Ideeën ze mëschen an aus deem Ganzen e risegrousse Wirrwarr ze maachen, mee wéi mëss de sou eppes? Oh, spontan fléisst halt. Wéi sees de?
Spontan fléisst halt. Spontan.
Ech meng.
Oder och net.
Also et ass, jo et ass eng zimlech experimentell Aart a Weis fir un d'Songwriting runzegoen. Äh jo, bei eis gouf et och eng relativ laang Lernkurve, géif ech soen, fir erauszefannen, wéi genee dass si wat uleeë sollen, fir dat ze maachen. An dat ass och am Fong en Challenge bei deem, wat mer maachen.
Wat dann, war da vun Ufank un kloer gewiescht, wat fir eng Richtung Der wollt agoen, vu musikalesch gesinn? Net wierklech, nämlech dat huet sech alles esou. Mat der Zäit agefüügt, och jee no Preferenze vun de Memberen, déi derbäi sinn.
D'Zil war jo u sech ëmmer, wa mer eng Konzepter beschreiwen, dass mer kucken, wat d'Geschicht grad esou dreift an dass mer dann eben en entspriechend Lidd schreiwen, wat op déi Positioun passt. An ech mengen, dat ass och eng Approche, déi ëmmer e bësse bliwwen ass. Natierlech huet sech, ech soe mol, mat der Zäit awer eng Approche fir d'Songwriting erauskristalliséiert, wou mer eis wuelfillen. Mir hunn all bëssen eis, wéi all Museker, eis eegen Aarten, déi natierlech dann als Handschrëft an de Lidder erëmzëerkenne sinn. Mee ech mengen, do si mer net anescht wéi aner Bands och. Jo.
Jo, mä wann ee lo Är Beschreiwung kuckt, wat Der vu Musek maachen, dann, ech mengen, de Pit an ech, mir hate schonn esou Diskussiounen, esou, A Metal oder gen, solle mer Met, Metaler generell hunn e Faible dofir, fir alles an e Genre ze kategoriséieren an an en Tirang ze leeën. Mee wann een da elo Mind Patrol kuckt, där beschreift iech selwer als extreme progressive metal Band, dat ass, dat ass amfong soss näischt ewéi e Wuert. Mee wann een awer elo genau lauschtert, wat der maacht, mengen ech, ass Lëtzebuerg wäit gesinn, sinn ech mer méi ewéi sécher, datt keen esou eppes ähnleches maacht wéi dir? Joa, jein, also ech menge wann wann ee elo kuckt, d'Sleepies zum Beispill sinn och eng extrem Band, well si awer Death Metal spillen, si hu Prog-Elementer dran, dat heescht si bréngen dat mat. Dann hat mer Bands wéi och zum Beispill Retrace My Fragments, déi een och a sou en Tirang kinnt stiechen. Mir hun am Fong nemmen den Extreme mat drop gepecht well mer beim eischten Album Previous Good vu Leit déi Prog gelies hun an un déi um Dream Theater geduecht an wann se hätten, ech mengen et war den eischten Album, deen hätt egal ween zerrappt well e Quatsch war, mee mir wollten halt trotzdem draus léieren an Vermeiden, dass mer bei deenen um Dësch landen an awer vläicht éischter bei Leit, déi wennstdescht mat deenen mer eis éischter identifizéiere kënnen, bei deenen mer méi no sinn. Also hu mer einfach dee nächste Film do virdru gepappt an et war dat gutt. Mir hunn eis och schonn eng Kéier d'Adam Sandler do vum Death Metal genannt oder esou. Jo, dat ass zimlech akkurat eigentlech.
net schlecht, net schlecht.
Ja, dat, äh, wow, dat, dat erklärt mengglech awer nach lang net du sees okay ech perséinlech fannen dat virun allem op dem lächen Album wech menge Schwez fir de Pider fir mech méi hunn äh, mein Patrol just zum Nummi erkannt Groussen et deet eis onendlech leed, dass mer do e bësse geschlof hunn, mee ech mengen net, an ech behaapten dat och einfach mol staark an ech stinn och dohannert, ech mengen net, dass ech bis elo eppes héieren hunn, wat zu Lëtzebuerg produzéiert gëtt oder aus dem lëtzebuergesche Milieu kënn, wat esou deelweis esou mëll kléngt wéi verschidde Mind Patrol. Passage. Dat huele mer elo als Kompliment. Ech hoffen emol staark, well dat ass och esou gemengt, gell? Jo, jo, dat ass definitiv esou gemengt. Déi huet definitiv en eegene Sound, gell, deen een elo zumindest hei am Land mat soss näischt ka vergläichen, oder kann ech jo soen. An jo, ech mengen, wéi mir, wéi mir d'éischt Kéier elo mat Ikaria a Kontakt komm sinn an dee ganze Konzept hannendrun, et huet laang gedauert, vill ze laang gedauert, bis, bis mer eis emol doru getraut hunn, mee. Et ass vill verluer gaang, muss ech soen, well ech hunn mer net esou eppes, ech hu gesot verréckt, mee sorry, mee dat ass dat eenzegt Wuert, mat wat mer afält. Et ass eng gewësse Kreativitéit dohannert, wou ech deelweis net kann novollzéien, esou, ok, wéi, wéi, wisou hu se dat esou gemeet? Oder den Interplay ass verdammt gutt an ech mengen, dat mécht, dat ass definitiv, dat ass Äre leschten Album, jo, dat ass awer och bei wäitem dee beschten Album, wou Der bis elo gemeet hutt. Dat, dat, steht, dat steht einfach mol so do wie das. An ähm, wat, wat mir perséinlech gefällt, an do kommen ech ëmmer op déi gewëssen Proc-Passage, wou de Lück fir hunn kurz drop agängen ass. Sees ja mat Proc kënnt ganz oft Dream Theater äh, gëtt ger gesot oder Opef oder wat wees ech. Mee der huet awer net vill manner der Elementer dran, wéi der mengt.
Zumindestens et kënnt esou eriwwer, gell? Ech denken och dohier, datt mer alleguerte och relativ vill Bands an déi och lauschteren, déi e bësse méi, jo e bësse méi extrem sinn an deeër Hinsicht. Do hu mer scho mol vu vireran eng aner Schmerzgrenz, géif ech soen, an och en anert Bewosstsinn dofir. wat hei do effektiv ze vill ass. An d'Schwieregkeet ass effektiv, fir wa mer relativ vill Iddien hunn, déi och zu engem verdauleche Pak zesummenzepaken. An dat ass dat, wou ech uegemol empfannen, dass mer elo an de leschten zwee, dräi Alben e bëssen Progrès gemaach hunn. Wou mer och an Zukunft méi Gewiicht drop leeë wäerten, fir alles e bësse besser ze verpaken, awer trotzdeem halt schonn éischter am Nischeberäich vun der Musek ze bleiwen.
Ech wëll nach bäisetzen, dat, wat de Lauschterer heiansdo als eng cool, interessant Idee empfënnt, déi soss aner Leit net gemaach hätten, dat kann och op eiser Säit ganz einfach Inkompetenz gewiescht sinn.
Jo, okay, dat ass natierlech. Wann et net gewollt war, kann een dat emol gär sou sou sou unhuelen. Dat, dat, dat gleewen ech da. Mee, mee wann du so Passagen denkst, wat ging der dann do afalen? Oh,
quasi an all Lidd irgend eppes. Wahrscheinlich vieles a Freedom and the Birdcage. Uh, okay, vun alle Lieder hat ech da net dat geduet. okay. Uh, den Passage virun Chorus zum Beispiel, den Deen hat ech am Endeffekt am Gittarprof verbrach an ech hat do wierklech absolut keng Ahnung wat ech maachen. Ech hun einfach lëschteg Knäppercher gedréckt bis d'Lidd sech geplo huet.
Okay, dat kann een klappen ne
kann een dee Moment vläch och e bëssen experimentell nennen. Jo jo, also et ass et ass bal schon e Running Gag bei eis, dass mer éischt de Quatsch man an duerno seet de Yann, dat war sou geplangt.
Dat heescht, Dir huelt Iech, huelt Der Iech selwer net besonnesch eescht oder huelt Der dat dann schonn, schonn seriö, wat Der do wëllt maachen? Also, wéi wëll ee Leit wéi eis eescht huelen? Also, et schéngt mir dat, also dee gesamte Projet huele mer schonn seriö. Awer et ass och, wéi soll ech soen, et soll mer dach och Spaass maachen. Also, dat ass net ze schluet, fir do einfach emol esou einfach iergendeppes auszeprobéieren. A wann dann herno gutt kléngt a mer wëssen net wierklech firwat, dann ass et trotzdeem gutt.
Ech mengen, et däerf een och einfach keng Angscht virun der Poubelle hunn.
Wann en Deel Quatsch ass oder e Lidd Quatsch ass, da flitt et do eran. A déi Poubelle fëllt sech och. An heiansdo fléien och Saache eran, déi do net erageheieren. Mir hunn och scho erëm enker een, zwee Lidder do erausgezappt a geduecht, wat soll dat mat engem Len Stëbs. Mä Ja, et wiisst een halt nëmmen doduerch, dass ee Saache probéiert an. Sécher. Ja, doduerch, dat ass jo awer dat Coolt um kreative Prozess. Ja, dat stëmmt. Jo, esou ähnlech Situatiounen hate mir selwer och d'lescht Joer virun allem. Wou du, dass, ech meine, dat, dat kënnt da lo rëm fäin, wann ech da lo iech zwee vergläichen, einfach an deem, wat dir maacht, mat zum Beispill deene Saache, wou de Pit an ech maachen. Ech fannen, et ass eng gewëssen Ähnlechkeet awer da schonn do am, am, am Werdegang an du, du sees da selwer, et ass e Prozess do, mee net alles muss am Prozess esou funktionéieren, wéi mer eis dat virstellen, well soss gëtt et vläicht och schonn net sou langweileg, mee soss, soss fills de dech vläicht och net sou wuel an deem, du ergänz dech jo dann och deementspriechend.
Ech denken, wann alles leeft, wéi ee sech et virstellt, da gëtt, da feelt jo och eng Konfrontatioun mat Problemer. An et ass am Endeffekt jo d'Konfrontatioun mat de Problemer, un där ee wiisst an déi een zwéngt, anescht ze denken. Absolut, dat ass absolut wouer, jo. Jo, wéi mer alleguerte, mengen ech, kënnen mindestens eng Rezessioun dovun opzielen. Ob et elo dësen Album ass oder elo Kaméidi säi lescht Joer war, oh Mann, gëtt genuch Saachen, wou mer kënnen driwwer. streiden an diskutéieren. Aus Feeler e Vice dinn. Aus Feeler e Vice dinn, genau. Ech mengen, dat muss een hei definitiv festhalen. Wat, wat hunn ech nach elo esou direkt, wat mech perséinlech interesséiert? Dat ass, ech mengen, du hues et virdu scho gesot, soi-disant gesot, wéi Mind Patrol déi éischt Concerte ginn huet an déi éischt CDen emol dobauss sinn, wéi, wéi fillt et sech dann un, elo an der lëtzebuergescher Zeen carrément grouss ze ginn? Esou mat dann anere Bands, déi ee vläicht dann. deementspriechend kenneléiert oder. Ech bezweifelen dass mer grouss sinn an der Lëtzebuergescher Zeen, et mécht verdammt vill Spaass mat anere Bands iergendwéiers ze stiichten.
Also grouss ginn am Sënn vun d'Erfarunge sammelen, esou hat dat mol éischter gemengt. Ech mengen do, d'Lëtzebuerg Zeen ass halt eng Nisch vun enger Nisch, ech mengen. 't ass scho schwéier genuch fir do sech bemierkbar ze maachen, ausser mengen ech op lokalem Terrain, a wann, da muss de wierklech verdammt vill haart schaffen an gutt Connections hunn. Dat geet jo dann och net bei jidderengem, mee elo an ärem Fall zum Beispill, wéi waren d'Reaktiounen eleng vun de Leit déi Mind Patrol lauschteren komm sinn? War dat éischter esou Kollegen oder war dat éischter schonn esou Leit déi wossten, ok, déi Jonge maachen dat an dat? An ech wëllen emol wëssen, wat, wat Lëtzebuerg esou ze bidden huet an der progressive extremer Sparte. Dat ass schwéier sot. Ech mengen, déi éischt Concerte war mer einfach nach wierklech net gutt a gouf och zimlech zu Recht e bëssen de Geck mat eis gemaach. Virun allem och, well ech keen Toun getraff hunn. War dann net onbedéngt angenehm, wann s de halt fir an all Concert muss Angscht hunn als Sänger. Mä iergendwann sinn ech op d'Idee komm, dass Üben och eng cool Idee wär an säitdeem féilen ech e bësse méi relax drun. An et huet gehollef? Jo, ech mengen elo, keine Ahnung, mir sinn elo 9 Joer gëtt d'Band gläich. Live si mer säit 2014 ënnerwee. Do huet sech vill geännert an zeréck ze kucken mécht op jidde Fall Spaass. Fréier waren et dann ebe wierklech d'Kollegen, déi ee quasi op de Concert gezwong huet oder eben d'Leit, déi vun de Concerten Also hun villes organiséiert, sou Concerten, da kommen jo och eben d'Leit vun den aner Bands an iergendwann huet en da fir jidderengem eng Kéier gespillt an da wéisst jiddereen dass mer näischt daachen an lo probéiere mer halt dat no an no ze änneren, mee bon déi lescht zwee Jore war jo näischt.
Jo dat trëfft jo dann zum Beispill erëm déi aner Thematik, wou natierlech elo och eng. Déi Fro, wou mer natierlech och vill Leit elo an deene leschten zwee Joer gefrot hunn, wéi, wéi war dann den Impakt vun deem gewëssene Misär, wou do op eis zoukomm ass weltwäit, wéi huet dat Mind Patrol bëssen, indirekt net, mee wéi huet et déi Iech beaflosst? Ech mengen, Ikaria ass an engem mega komplexen a schwéiere Joer erauskomm. Also et war esou, also Ikaria ass Huet virun allem mol an deeër Zäit entstanen, wou et nach net wierklech u Corona war, beziehungsweise keng Ausname waren. Wat méi schued war, ass halt, datt et matten an deeër Phas erauskoum, wat een halt net wierklech esou déi klassesch Album-Release oder allgemeng iwwerhaapt Concert an esou Deel, fir et Album och de Leit no ze bréngen. Dat war an deeër Hinsicht e bësse méi schwiereg. Wat allerdéngs. Positiv war fir eis war, dass mer no ee Carrière relativ direkt konnten ufänke mat neie Saachen ze schreiwen, well mer einfach soss näischt ze dinn haten an dunn och relativ vill Zäit dofir haten, och vill Zäit an d'Songwriting eragestach hunn an och relativ vill prett hunn, prett maachen fir deemnächst och erauszebréngen an och kleng Saachen niewebäi
Jo, zum dat Schild un of bottom cover zum Beispill, déi jo nach net all ze laang hier ass. Duerno hate mer jo och nach Die Art Is Murder gemaach. Die Art Is Murder ass och e gutt Beispill, wat mer Neies geschafft hunn. Zum Beispill bei deem Cover huet eise Gittarist, de Miggy, ugefaangen mol sech selwer och opzehuelen an hie war do e bësse federführend fir fir dat Ganzt op d'Been ze stellen. Mir hunn all eeben och déi Zäit genotzt fir fir un eis ze schaffen. De Yann huet zum Beispill elo Video Editing e bësse fir sech entdeckt, ech eben elo och méi Kompositioun a sou probéiere mech do ze üben. An d'lescht Joer war jo virun allem als Sänger um Ufank den éischte Lockdown, wéi Cyber Skilled mat hire Confinement Tapes un d'Neck komm sinn. Dat war dat war perfekt. Ech konnt mech do total austoben. Ja, ja, ja. Et huet mega Spaass gemaach. Ech hunn d'lescht Joer esou vill gesongen, wéi nach ni. An dat war elo de Lapsus, ech hu virecht Joer esou vill gesongen, wéi nach ni. D'lescht Joer awer och nach ëmmer relativ vill. Dëst Joer gëtt och ëm vill gesong. Et
muss méi gesonge ginn. Ganz einfach. Sangen ass schéin.
Sangen, wann een kann natierlech, dat, dat, dat. Do zielen ech mech net dobäi, dat ass kloer, gell? Mee Übung, Übung kann aus jiddwerengem e gudde Sänger maachen, ne? Ja.
Ja, also mat vill Übung a mat vill kreative Sourcen entdeckt een ëmmer Saachen, wou s de sees, Hm, dat do hat ech virdru ni probéiert, elo maachen ech et einfach. Jo, et si jo och Leit, déi kommen mat dem Talent eben op d'Welt ne eng eng wierklech gutt Gesangstëmm ze hunn ne, mee ech menger Meenung no ka jiddfereen trainéiere fir gudde Sänger ze ginn ne. Jop jop dass dass eben vill Technik dobäi an Technik ass eng reng Übungssaach. Ja ja ja.
Dass wi ënner ënner Gitarriste mengen ech he.

Dee Youtuber wou einfach bei Chatwert do einfach ech weess net méi wéi ze heescht, e gëtt sech als mega schlechte Gitarrist aus an dann probéiert en d'Leit do ze iwwerraschen. Ech mengen ech mengen hien ass och mat enger Hello Kitty Gittar ënnerwee. De Dude, genau, genau deen, de Dude, jo. Ja, ja, ja.
Klammer op, Klammer zou.
Ech denke kommen nach zu enger anerer wichtege Saach. Ikaria, also äre leschten Album, wat vill Leit net wëssen, dee baséiert och op engem Buch, wat de Luc selwer geschriwwen huet. An dat ass net déi éischt Kéier, wou der dat maacht. Dat ass elo scho vun äre véier Albumen déi drëtt Kéier, wou der dat maacht. An déi éischt Gauchateieren hunn ech mer geduecht, wow, dat ass schonn zimlech crazy, gell? An ech wollt froen, wéi kënnt een iwwerhaapt op déi Idee, dat ze maachen? An wéi schwéier ass dee Prozess, dat ze maachen?
A wien op d'Idee kënnt, dat war am Fong beim éischten Album esou entstan, dass den Album quasi do war, e war fäerdeg domat. An ech hat jo scho e puer Bicher geschriwwen. An op eemol duecht ech mer esou, hm, Konzeptalbum, Wisou schreiwen ech dann net och einfach e Buch dozou? An dat Buch war jo och relativ dënn, dat heescht, dat hat ech komplett an dräi Woche geschriwwen. Studentelotterliewen, dat mécht halt mat esou Saachen nach ginn. Do hat een nach e bësse méi Zäit. Jo, mee dunn hu mer gemierkt, Ey, dat ass, dat ass cool, well iergendwéi, et ass en Alleinstellungsmerkmal, et huet och Spaass gemaach a mir haten och dann d'Iddi, vläicht. befeiert sech dat géigesäiteg sou bëssen. Beim zweeten Album hat mer et da si gelooss, wëll dee baséiert halt bëssen op aneren Iddien a mir hu geduecht, wisou do e Buch schreiwen, dass dass villes bëssen un Bibelstellen ugelehnt, och wa mer elo total net gleeweg sinn, mee keng Ahnung, mir haten iergendwéi déi Iddi am volle Kapp kritt an hunn eis awer geduecht, wisou e Buch schreiwen, et gëtt schonn eng Bibel, ne? An beim drëtte wollt mer dann awer sou richteg man. Um Ufank war ebe geplangt, datt Ikaria a Vulture City quasi an engem grousse Pak rauskommen. Iergendwann hu mer awer geméit, datt dat eng zimlech domm Idee wär an hu mer dat opgesplit. Jo, eben zwee Alben, zwee Bicher draus gemaach. Hm. Du sees, du sees, äh, du hues vu religiéise Vue geschwat an ech man direkt groussen. Mir sinn hei net fir een ze beleidege, kee vun eis féier, egal wat d'Gleewegkeete sinn. Mee Ikaria huet awer och säi gewëssenen. Ja, et eng religiéis Vue. Wann ech dann un déi fënnef, fënnef Geboter denken, wou am Buch ëmmer erëm optauchen, an ech hunn dat, ech sinn nach net fäerdeg, Gott bewahre, gell, wéi s de scho gesot hues, Pabeier ass gedëlleg. An dat ass e ganz gudde Saz, deen ech an Zukunft ëmmer wäert soen, wann ee mech freet, Bass de scho fäerdeg? Esou, Jo, elo sinn der nach e puer en attente, mee. Hues de de Protokoll scho bezuelt? Bap, bap, bap, Pabeier ass gedëlleg.
Pabeier ass gedëlleg. Ma jo, fir eng net religiéis Vue ze hunn, wat jo och ganz ganz an der Rei ass, wéi bréngs de dengem Lieser dann fäerdeg et esou opzehuelen, wéi s du et wëlls presentéieren an enger, an deem Fall an där mega dystopescher an deelweis och ganz vill Film noir inspiréierter Welt gett. Also dat ass tatsächlech, hunn ech keng Absicht iergendengem do eng Vue opzedrécken. Déi ganz reliéis Facette an deem Buch ass u sech aus der Logik vun der Welt erausgewuess. Dat gëtt am Ikaria éischter nëmmen ugeschnidden, mee et gëtt an der Vergaangenheet vun der Geschicht e Virfall, dee méi relevant a Vulture City spillt, dee sech net erkläre léisst. An doduerch, dass dee sech mat Fakten net erkläre léisst, war hei, also dass en de Fakte quasi widdersprécht, dass d'Geschichtsschreiwung e klore Widdersproch huet, dee Moment ass d'Relioun an där Stad quasi erakomm, fir dee Widdersproch opzeléisen an ze soen, jo hei, déi Geschichtsschreiwung ass einfach falsch, hei ass de reliéisen Alternativwee ouni Widdersproch. An Et ass e bëssen eng Verdréiung dovun, wéi ech Relioun empfannen. Ech fannen éischter villes an der Relioun widderspréchlech, an der realer Welt. Mee do wollt ech dat einfach verdréien, fir déi Logik intakt ze loossen, déi jo awer hannert der Stad muss stiechen.
Jo, ech mengen, déi Logik, wou s de do eriwwerbréngs, dat ass jo net, wéi wa lo op all Säit Dat mentionnéiert gëtt et a sou, mee et zitt sech awer, wann s de bis déi Passagen duerch hues, wat jo zimmlech fréi am Buch ass, wou s de wierklech am Detail erkläert kriss, ok, wat däerfs de, wat däerfs de net, oder wat gëtt ugesinn, wat s de net solls maachen. Dat brennt sech awer iergendwéi fest, och wann et nëmmen op e puer Säite sinn, an dat gëtt der, dat gëtt där ganzer Story, wou dono kënnt, wou jo wesentlech, ech mengen, dat sinn dat 90 Prozent vum Buch ass, Ok, villes ass am Aspekt vun engem, deen sech, wéi soll ech soen, du hues dat am Hannerkapp, du weess, dass en dat net däerf oder dass hatt dat net däerf oder dass villes net esou sollt sinn. An dat mécht déi Saach awer méi interessant, dass et net op all Säit breettrëppelt, soen ech emol.
Ja, do hunn ech mech am Fong e bëssen. Hunn um Anime oder Manga Death Note inspiréiert, wou och um Ufank einfach e kloert Reegelset opgestallt gëtt, wat immens simpel ass. An alles wat duerno kënnt baséiert op deem Reegelset an doduerch entstinn déi ganz Mind Games. An ech hunn dat eng genial Aart a Weis d'Geschicht ze ziele fonnt, well eben net, oder wéineg, sou dobäi gefréckelt gëtt. De Lieser huet all d'Informatiounen déi e brauch um Ufank. Alles wat domat gemaach gëtt dat maan d'Charaktere fir een an genau sou wollt ech et och haalen. Dat ass ganz gutt gelongen. Dat ass cool, jo dat ass cool.
Wat wat perséinlech elo de Pil schonn ugeschwat huet esou wéis de dat alles dozou komm bass. Ech wosst elo zum Beispill net dass du dass der fir d'éischt den Album soi-disant scho bal fäerdeg hat. U sech ass et jo. Dat ännert bei all Album am Fong. Also dat war beim éischten Album esou. Bei Vulture City war et méi gläichzäiteg entstan a bei Ikaria war d'Buch als éischt fäerdeg. Dat ass jo dann u sech nach méi verréckt, well ech kennen elo ganz vill Konzeptalbumer, wou fir d'éischt de Konzept geschriwwe gëtt an dann entwéckels de deng Songstrukturen hannendrop. Dat kléngt jo dann awer nach e bësse méi, zumindest kléngt et, wéi wann et méi komplex wär et do nozemaachen. Oder wéi gesinn Dir dat?
Also ech muss soen Wäert den Songwriting passt ech am Fong guer net sou drop op. Wäert wat den Text eigentlech ugeet aussi et ass méi de Luc haut deen dee probéiert sou d'Richtung virzeginn, well hien alt scho weess wéi en Text wäert ginn an ech halt en anescht.
Ech komm do halt einfach heiansdo esou zwëschenduerch rappimmelen a soen, do hätt ech nach gär e bësse fir drop ze jäizen. Oder ech soen halt, dat do Lidd muss düster ophalen oder dat do soll enk e bësse méi breezy ginn. An ech stinn elo net déi ganz Zäit esou mam Zeigefinger donier, esou mam droende Zeigefinger. De Yann huet och. Verschidde Lidder alleng geschriwwen, ech hunn eent alleng geschriwwen, do probéiere mer eis einfach ze ergänzen an deen aner och fräien ze loossen, datt jidderee Spaass um Prozess huet.
Déi meescht Saache sinn awer scho relativ gemeinschaftlech entstanen, also datt mer op d'mannst zu zwee dru geschafft hunn, dat am gréissten Deel.
Dat ass awer, ech fannen et nach ëmmer verréckt op eng Aart a Weis, Well jo, also mir, de Pit an ech, mir hunn et leider net kannt. A fir dann natierlech esou eppes och an denger, also zu Lëtzebuerg erëmzefannen, dat, dat, dat gefëllt dech awer mat engem gewëssene Stolz an sees einfach, oh okay, dat do ass wierklech eppes, dat gëtt et net oft, zemools net am Metal a scho guer net an der lëtzebuergescher Zeen. Jo.
Mee mir hunn d'Medium vun der Musek, mir hunn d'Medium vum Buch. Wat kéint Mind Patrol dann nach man?
Musikvideoen
déi gutt sinn. Merci. Mee kéint Mind Patrol eng dystopesch Serie déi zu Lëtzebuerg spillt, wär dat näischt fir Iech? Dat war sou mäi Gedanke bei verschiddene Saachen wou ech hat wou ech d'Buch

Machine Patrol, dat wär dach, ach nee, dat ass scho bal ze ze vill Klischee. ze vill Klischee Metal, méi ja. Ähm, wat hu mer nach äh, vun sou Froen autoresch gesinn oder och natierlech alter Metal bezunn? Meng, mengst du dann, oder Dir, Dir zwee lo, ass Roman, oder Romaner an Metal Musek, ass dat de perfekten Interplay, wou du sech wierklech kanns Austoben a soen, ech man entweder Musik, ech man entweder e Buch an ech kann dat Ganzt ausbauen? Oder sees de einfach, wisou soll ech e Buch schreiwen, wann ech, ech kéint jo elo 5 Albumen, wou an enger gewëssener Welt handelen, an déi 5 Alben erzielen vläicht op eng aner Aart a Weis, mee se hunn, d'handelen nach ëmmer an der selwechter Welt. Wat wär. Wat ging Iech, wann Dir elo misst eppes, eng Band, wann Dir géingt eng Band fannen, wat géingt Der preferéieren? Eng Band, wou wierklech ee konstante gudden Album huet, wou op eppes baséiert, wat warscheinlech niddergeschriwwen ass, oder vläicht esouguer e Film oder e Videospill oder wat weess ech? Oder eng kontinuierlech Geschicht iwwer esou vill Alben? Also ech ginn deem relativ wéineg Bedeitung, wéi esou. Fir mech ass de Schwéierpunkt ëmmer wierklech op der Musek selwer. Wa eng flott Geschicht derbäi ass, ass dat fir mech ok.

Déi probéiere sech andauernd nei ze erfannen an da sinn eben och e puer Alben dobäi, deenen ech manner ofgewanne kann. An ëmsou méi schéin ass et, wa se da rëm eng Kéier esou richteg schéin an d'Mëtt treffe fir mech. An dat mécht d'Saach fir mech extrem spannend. Do kann ech bei all Album, do freeën ech mech richteg drop, en Album ze entdecken. Während bei anere Bands, do weess een halt, wat kënnt, lauschtert en Album dräimol, fënnt zwee Lidder gutt an iergendwéi bleift een.

Vläicht nach eng Fro un de Luc. Bis elo, also Ikaria ass jo gréisstendeels e bëssen dystopesch, vun der Geschicht hier elo mol, orientéiert. Du als als Autor, vu wéi engen Autoren fills du dech dann inspiréiert? Oder wat sinn esou gesinn e bëssen deng Liblingsautoren? Uff, an der Lescht hunn ech quasi net allze vill gelies, wat elo an Science-Fiction-Richtung geet. Ech hu genuch gelies. Mee ech hat elo zum Beispill enker alles vum Murakami duerchgelies. Ech hu mech grad ëmgedréint an da gemierkt, datt ee guer net gesäit, wat hannert mer steet. Naja, ech hunn schonn alles vum Murakami gelies, dat huet mech schonn déck vill Zäit geholl. Ech probéiere mech och grad duerch e puer Klassiker ze liesen, einfach well déi sinn net fir näischt Klassiker. E puer, e puer vläicht awer.
Wat fir ee Buch war vum Murakami gings de? Recommandéieren?
Kafka an de Shaw ass definitiv ee gutt fir eranzeklammen. Wilde Schafsjagd oder Tanz mit dem Schaf soll mer nach gutt gefallen. An wann ee vill Sëtzfleesch matbréngt, da géif ech soen Den Aufziehvogel nach. Mee deen ass, deen ass laang an huet och e puer Passagen, do muss een Nerve matbréngen, well déi sinn.

Ah, wie blöd. Ja, okay, du wees nicht mengen. Äh, ja.
äh, dass, dass du.
Ah, für, für nach anderen um zu nennen. Äh, es geht extrem an Längt. Extrem, extrem gezun, alles am kleinsten Detail, schon bald wie Tolkien. Just nicht gerade so dekadent. Um, Et das für andere redundant hört ja auch nach an ja. engem Buch nach dritte, eng dritt Perspektiv rabrucht, die da einfach nëmmen nach eng erzielt, was du schon wees. Ja du kennst immer vergiss hun. Ja, ja, das also schon wirklich wirklich net gut fand. An jo, mat deem duerno hat ech och deelweis meng Problemer, leider. Mee gutt, ech mengen, de gudde Mann gëtt och net méi jonk. Nee, nee, nee, dat stëmmt, dat stëmmt. Dat stëmmt. Mee dann hunn ech nach un eng, eng Fro un de Yann zum Beispill. Musikalesch gesinn an ënner, ënner Gittaristen, sou, mat wat ass de Yann dann de Moment ënnerwee? Wat kann de Yann als. Well ech si gaangen eent ze kucken fir mir eng nei Gittar unzeschafen an. Ah vun der Gittar selwer, ok. Gelift? Also d'Gittar selwer mengs de? D'Gittar selwer.
Ech, wann ech mech richteg entsënnen, mengen ech hunn ech dech scho mat enger Solar gesinn, mee ech si mer net sécher. Net Solar, dat war deen aneren, dat war de. Ah dat war deen aneren, deen dee wou kee wëll.
Ah, mat Finn. Mat Finn.
Ja, also seng Soda fannen ech och zimmlech gutt fir mat Metal, gouf ech komplett weiderempfeelen. Also mäi Choix momentan ass eng Voda, also et huet näischt mat der Band Voda ze dinn, also ass nach net sou bekannt. Nee, well dat kennen ech elo guer net. Ah, dat ass interessant, dass dat eng, pardon, dass dat eng siwesäiter Gittar war, wahrscheinlech alles op siwe Säiter.

Éischter en LTD-Mënsch oder ESP-Mënsch. Klassik, Klassiker géing ech soen. Mä elo denken ech nach un eng aner Fro, wou ech wéini mat dem, ach wéi heescht dee scho méi, vu Ghost Noise, déi si jo nach net ganz laang dobäi elo, hate mer driwwer rieds, hate mer e bëssen driwwer diskutéiert, iwwer déi beschten Reverb. Pedall. An dat war eng ganz, ganz laang an ausféierlech Diskussioun ginn. Also dee gëtt, an, dee gëtt vun menger Säit zimlech kuerz. Ech hunn e Camper. Jo, ech mengen, Klassiker, gell? Jo. An, an awer, wann ech kucken, an dat ass e bëssen, dat ass e bëssen wéi. ja wéi soll ech soen, wéi e bësse wéi Bicher oder wéi Musek. Du hues eng Fantastillioun un un Déngens, Pedallen, wou wou et gëtt an jo. Naja, also de Choix vun der Gittar, An fir méi, also mat de Single Coils fir méi villsäitegen Sound ze hunn. D'Iddi der hannert war och fir dat beim Mind Patrol anzebauen, fir méi Vintage Sound ze hunn, mat de klassesche Metal Highgate Sound ze vermëschen, bëssen à la Lapworth.
Dat war elo bei Ikaria scho bësse virkomm an dat wäert och bei den nächsten Saachen nach e bësse méi am Virdergrond sinn. Déi nächst Saachen, dat ass gutt, well dat wär mengen ech elo eis Fro gewiescht. Well mer elo schonn esou gutt wéi um Enn si vun eiser klenger Diskussiounsronn hei, an zwar. Dir hat jo schonn ugedeit gehat, datt Der dëst Joer, oder d'lescht respektiv d'lescht Joer, nei Saache geschafft hutt, nei Saache geschriwwen hutt. Wat kënnen mer dann dëst Joer oder an deene kommenden Joere vu Meinung Pastoral erwaarden? Ma hu mer nach eng hallef Stonn oder esou?
Also, et si vill Saachen, also et sinn eng Rei Saache geplangt, also engersäits duerch Corona. Och wa mer hoffen, dass mer deemnächst och Concerte spille kënnen, misst een och Alternative siche fir op Facebook, Youtube präsent ze sinn. Als Bildmaterial hu mer eis e bëssen a Coveren erageknéit, fir dat ze maachen, wou nach e puer Saache geplangt sinn. Dann eng EP.
An och en Album. Jo, den Album ass elo mol nach e bësse méi verréckelt, géif ech soen, mee mat e puer EPs. Mir schaffe grad u ville Baustelle gläichzäiteg an déi, déi als éischt fäerdeg ass, déi däerf als als éischt erauskommen. Esou einfach ass et.
Mee am Moment gesäit aus, als géif als éischt den IMP kommen. Gutt, do hu mer och elo scho e bëssen e Zäitplang opgestallt. An de Gedanken dohannert war, dass mer, an deem méi kuerze Format och einfach méi experimentéiere kënnen.
Ech wëll nach net verroden, wat déi Experimenter sinn, ech wëll net verroden, wat d'Virlag ass, mee et wäert op jidde Fall, et wäert anescht kléngen, wéi dat, wat ee gewinnt ass, an awer e bëssen d'selwecht. Also mir gi elo. Mir leeën et net drop un, Leit ze verprellen, déi déi al Saache gutt fannen, mä mir probéieren et sënnvoll ze erweideren an eis un Elementer ze probéieren, un déi mer eis elo fir e ganzen Album vläicht net géifen trauen eben. Hm, kléngt awer interessant.
Et bleift awer vu Regelcheef.
Dat ass d'Office, dat muss dobäi sinn.

Dokter Zhivago?
Nee.
Hm, dat kann alles méiglech sinn, gell? Dat ka vill sinn, jo. Vu ganz schlëmmen Dokteren bis zu ganz gudden Doktere ka ganz vill sinn. Et ka een loossen einfach domat opstoen, et ass en asiateschen Dokter. Ok.
Ah, Moment. Nee, dat war en Detective. Nee, dat ass eppes anescht. Ech hunn och elo un eng Buchrei geduet.

Mee mir mussen eis nach e bësse gedëllegen dofir. Ja, ja.
Meng, mir kënnen. Also iech zwee schreiwen ech dono am Chat, mee déi Leit dobaussen, dee kréckt de Wert deen e kréckt. Oh, du luuschtert, du! Gëtt gutt.
Cool, cool.
Mä dat, dat gëtt bestëmmt interessant an. Absolut.
Ech mengen, wéi gesot, mir maachen déi heite Saache jo éischtens mol fir déi Lëtzebuerg Bands e bëssen eraus, erauszubréngen oder net grouss erauszubréngen, well dat kënne mer sécher net. Nee.
Mee se am Ländchen nach un déi manner bemëttelt, déi net wësse wat wat ass, fir et vläicht un déi ze bréngen. An et gëtt ëmmer Moyen fir zeréckzekommen. Eis Diere stinn ëmmer op. Ech menge mir sinn och esou wäit elo duerch mat den Häre vum Mind Patrol, dem Yann an dem Luc. An ech géing soen, mir beloossen et dann dobäi a mir wënsche Mind Patrol virun allem nach e ganzt erfollegräicht Joer 2024. An. Wann Där vläit nach wëllt mat engem Saz ofschléissen, eng Anekdot, eng Besserwësseregkeet oder sou, da sidd Der, dann ass elo de Moment do.
Ech zielen e Flaachwitz. Däerfs de man.
Dat ass, kléngt gutt.
Kënnt e Ball ëm den Eck a fält ëm.
Dee war gutt. Neen.
Ok, dat war flach, mee wat een och awer sollt soen ass, Merci dass mer konnten hei sinn, Merci fir d'Nolauschteren, et huet mega vill Spaass gemaach, ëmmer erëm gären an jo, mir gesinn eis. Mir gesinn eis, dann wënschen Kaméidi an Mind Patrol wënschen iech eppes an bis geschwënn dann.
Toodaloo.
Jo, allez.